Salam gadyrdy watandaşlar. Şu günki biz gepleşigimizde myhman bolar, onuň ady Dursoltan Taganowa. Dursoltan Taganowa bul Türkiýede ýaşaýan biziň aktiwistimizdir. Ýöne biz interwýumyzy başlamazdan öň men hemme meniň kanalymyň agzalaryna Sag bolsun aýtjak bolýan, belkem agzasy däl, ýöne myhman ýaly görüp gitýän adamlara-da, wideony görüp gitýän adamlara-da men sag bolsun aýtjak bolýan. Köp-köp sag boluň watandaşlar, laýk goýýanyňyz üçin, kommentariý ýazýanyňyz üçin, agza bolýanyňyz üçin köp-köp sag boluň. Bu meniň kanalymy gaty goldar we köp görseňiz başga adamlaram YouTube platformasy başga adamlara-da bu wideony hödürlär. Şonuň üçin men Özüm gaty minnetdardyryn size her haýsyňyza görýäniňiz üçin. Hemde men şul wagt bilen peýdalanyp men hemme Türkmenistanyň türkmen prawozasşitny organizasiýalary hak hukugy goraýan organizasiýalary men sag bolsun aýtjak bolýan. Ýagny olaryň hataryna Türkmenski Helsinski fond girýär. Şu günki biziň myhmanymyzyň açan derňegi Hak-hukuga daýanç diýen derňewe girýär hem-de DBT topary girýär, Türkmenistan HSM organizasiýasy girýär we beýlekiler köpüsi, köpüsini belkem men agzap geçen däldirin, ýöne men sizleriň hemmäňize-de sag bolsun aýtjak bolýan, köp-köp sag boluň watandaşlar, toparlaryň agzalary, sizler Türkmenistanda diktatura bilen göreşýäňiz üçin hem-de demokratiýa döretmek üçin Synanyşýanyňyz üçin köp köp sag boluň siz sebäbi iň durmuşyňyzdaky iň bir wajyp zatlarynyň biri wagtyň wagtdyr ol wagtyňyzy sarp edip siz göreşýäňiz türkmenleriň geljegi üçin şoň üçin size köp köp sag boluň belkem men käbirlerini kim toparlara girmeýän toparlaryň agdasy bolmaýan oddelny aktiwistleriň men atlaryny belkem belläp geçen däldirin men şondada sizleriň hemmäňize de men köp köp sag bolsun aýtjak bolýan. Şul gidişde biz gitsek, biz diktaturany ýykyp, diktaturany aşaga ýykyp biz demokratiýa dörederis nesip bolsa Türkmenistanda. Sag boluň köp köp watandaşlar. Şu günki gepleşigimizde biz aýdyşym ýaly Dursoltan Taganowa bolar. Biziň myhmanymyz Dursoltan Taganowa häzirki wagtda Türkiýede ýaşap bu Türkmen raýatlarymyzyň hak hukugyny goramaga kömek etýän aktiwistleriň biri bolar. Şu günki wideony göreniňizden soň siz düşünersiňiz, Türkmenistanyň hökümetine garşy, Türkmenistanyň hökümetine garşy, diktatorlaryna garşy öz pikiriňizi aýdanyňyz üçin, hak-hukugyňyzy talap edeniňiz üçin siz size garşy yzarlamalar başlanar, basyşlar başlanar. Şony siz şu günki wideoda düşünersiňiz we şu günki wideoda biz Gysgaça agzap geçeris nädip siz öz hak-hukugyňyzy talap etmelisinem kanuna laýyklykda nädip öz hak-hukugyňyzy hak hukugyňyzy talap etmelisini biz agzap geçeris. Köp köp sag boluň watandaşlar görýäňiz üçin şu wideony geliň indi biz interwýumyza geçeliň. Sag boluň. Salam gadyrdy watandaşlar şu gün efirimize biz myhman çagyrdyk onuň ady Dursoltan Taganowa Salam Dursoltan Taganowa. Salam, hemmäňize watandaşlar, salamatmy? Salam. Dursoltan Taganowa, siz bir özüňiz, özüňizi tanyşdyrsaňyz, tyn biziň Türkmen e, Voice e, podpisçiklerimiz bilen tanyşdyrsaňyz özüňizi haýyş. Bolýar. Salam aleyküm watandaşlar. Ýene bir gezek hemmäňize men Dursoltan Taganwa, Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy. 1991-nji ýylda doguldym. Bolýar, sag boluň Dursoltan. Biziň ikinji soragymyz, siz aktiwistler üçin uly, güýçli mysal bolduňyz. Sizi şu derejä getiren wakalar wakalar barada aýdyp berseňiz, özüňiziň durmuşyňyzdan geçiren? Iki müň on birinji ýylda men Türkiýä çykyp gaýtdym.

Mhm. Bolýar, sag boluň Dursultan. Siz Türkmenistan e, Türkmenistan tarapdan, şolaryň prezidentler tarapdan, diktator taraplardan basyşa basyş boldumy siz siziň edýän aktiwistligiň işiňiz üçin? gaty güýçli basyşlar boldy. Esasan hem şu men deportasiýon lagere giren wagtym çykandan soň häli bir gün hem iň soňky gezek meň çagamyň ýanyna baryp gaýtdylar. Mekdebine baryp, e, Näme, zawçyň komnatasynda çagamy doprosa çekdiler. Poka on sekiz ýaş dolmady, on iki ýaşyna nesip bolsa girýär. Ondan soň men kaka tarap, eje tarap hemme garyndaşlaryma doprosa çekip, oglan doganymy birnäçe gün polisiýa merkezinde saklap, Türkmenabat şäherinde. Ondan soň men deportasion lagerde wagty başyna örän agyr ýagdaý gelenti meň doganymyň bolnisa düşenti.

Şonda size. Sag boluň Dursoltan. Siz Türkmenistanyň e, prezidentlerinden tarapyndan basyşly näle görüşdüňiz? Başlarda 2020-nji e, ýylda biläňiz Türkmenistanda apy-tupan boldy, ýollar ýapyldy pandemiýa sebäpli, e, şoň ýaly görkezdiler-de.

Eýýäm resmileşdirdik. Ýuwaş-ýuwaş tejribelerimizden, eden ýalňyşlarymyzdan mysal alyp, dogry ýoly tapyp, göreşmäge dowam edip otyrys. Sag boluň, Dursoltan. Dursoltan, siz aýdyp geçdiňiz, şo sizi deportasiýa etjek boldy Tursiýa, Türkmenistana. Şo siz şu deportasiýa etjegini siz özüňiziň aktiwistçilik işiňiz bilen baglap bilersiňizmi? Şo bilen, şonuň üçin diýip pikir edýäňizmi?

On bäş, on ýedi ýyllap nilgal ýaşaýan gelin-gyzlarymyz tutuldy we deport karary berildiler. Şo wagty pandemiýa dogry geleni üçin, pandemiýa wagtynda bolany üçin şolary Türkmenistana deport edip bilmän, ýene eline kagyz berip, aýda gol çekmek üçin daşary çykaryp goýberdiler. Indi her aý meselem, otuz-kyrk sany türkmeni toplanansoň, hemmesini boşadyp goýberýärdiler. Ýöne men baryp, ýaňky türkmenlere seredýän çinowniklardan, Näme üçin meni goýbereňiz ýok? Aslynda maňa siz ine, sen nelegalny ýaşaýanlygyň üçin tutuldyň diýip aýdýaňyz, ýöne mendenem köp nelegalny ýagdaýda ýaşaýanlar bar. Meniň hiç hili dokuz ýyla çenli

aktiwisti bardy hanum ondan soň şo wagtlar halkyň sesinde baýram bardy ondan soň debetede birnäçe aktiwist şolaryň gruppalaryň arasyndaky iň aktiwny aktiwistleriň adyny beren eken biz tutulanda bizi otdel komitada saklady we şoň netijesinde bize bäş adama näme açyldy kamu dawasy diýip

soradyňyz Türkiýeden goranmak kanun goranmak statusyny soradyňyz dogrumy? Dogry. Ha hoş. Dursun Tagan bak. Indiki sorumuz häzirki Türkmenistanyň diktaturasy bilen göreşýän aktiwistlerimize näme maslahat berersiňiz özüňiziň geçiren opdyňyz boýunça? Men aktiwistlara indi maslahat bermek belki-de ýaşy, tejribeleri maňa görä köp adamyň köpdür, ýöne men başymdan gelenler bilen mysal aýdanda, watandaşlar biz iki müň ýigriminji ýyldan başlap bu hereketde we özüňiz gowy bilýäňiz, hemmäň meň öýüme bolan ýaly siziň hem şu iki müň ýigriminji ýylda has köp adam bardy-da, siziň hem öýüňize bolan basyşlardan habarymyz bar.

göreşmeli, mirnim putem göreşmeli, kanunlar esasyna göreşmeli diýip pikir edýän. Eger öýüňize baryp ýene maşgalaňyzy gorkuzýan bolsa, azar berýän bolsa, ana daşary ýurtda birnäçe türkmenleriň hak hukuklaryny goraýan prawazlaşitnýa organizasiýalar bar.

Öýüňizdäkiler, ne çagalaryňyz, ne garyndaşlaryňyz jogap bermäge mejbur däl. Ki, ýenem belläp geçýän, biz kanuny haklarymyzy soraýas, şonuň üçin gaýrat edip, gorkman göreşiňizi dowam etdiriň. Köp köp sag boluň Durus Soltan köp köp sag boluň. Şunda biz efirimizi jemläris. Size biz jan saglyk we ondan esasy sabyr dileýäs. Biz özümiziň adymyzdanam sizi gaty goldaýas edýän Türkmenistan türkmen raýatlarynyň hukuklaryny gorany üçin gaty goldaýas. Sag boluň köp köp Dursaltan. Sag boluň. Sag boluň watandaşlar.